to ɛstarte from two o ɛyɛ eh, two but ɛstarte wɔ aboboyɛ a wɔrɛ bi nkyɛn ɔsɛ aboboyɛ no ɔkɔ kaa bɔ aboboyɛ guy no na ɔyɛ dɛ ɔtɔ fɔ ne wawu from two.

Okay. In terms of food. So we cannot allow this thing to be sold or give it to donors so that they will send it to the market and ɔbɛto ama yɛn ankasa. wopɛ baabi agyegye w'ani wopɛ baabi atie nyasasɛm deɛ a ɛmfa nkɔ baabi a yɛanom fɔ deɛ n'atɛm didie nko a bɔ mmɔden na kɔ kooko wopɛ sɛ obɛnya kooko deɛ a wohwɛ kooko ti ɛsɛ
Akwanhyia bi asi wɔ Poko Ase kwan no so, specifically no ɛyɛ Ofankor barrier a ɛbɛn Jonte hɔ pɛɛ, na information a yɛ gather wɔ grounds kyerɛ sɛ dodoɔ no ara afa mu ahwere wɔn nkwa ɛna ɛbinom nso no wɔn apra dendenden paa na ne nyinaa no nya aboterɛ na me bɔ nkyerɛmu nea ɛkɔyɛeɛ a akwanhyia no siiɛ a ɛyɛ awerɛhosɛm ankasa na eye witness bi akasa yɛbɛkɔ akɔtie ne kasa no ɛne scenes bi a ɛwɔ hɔ nom ɛna afei nso no Greater Accra Regional Fire Commander nso no de nsɛm bi ato dwa ne nyinaa no ɛwɔ scene hɔ nom baabi a adeɛ no asiiɛ no ma me mbɔ wo nkyerɛmu anaa sɛ yɛbɛkɔ akɔhwɛ ne nyinaa ɛho videos no but before that no mɛsrɛ wo sɛ ɛnɛ ne da a ɛdikan a wohwɛ me a subscribe to channel no ma me na click on bell notification icon no so sɛnea ɛbɛyɛ a any update anaa sɛ story bi a mede bɛto mu biara no anaa sɛ mesan kɔ live koraa no a Wobenya no ho notification na wahwɛ. Wowie a, like video no na share ma obi foforɔ nso na ɔnhwɛ na wode w'adwene to aseɛ afa comment section hɔ de ama me a wo wishi wɔn a wɔapra ne wɔn a wɔafa mu ahyerɛ wɔn nkwa no words a wode bɛma wɔn abusuafoɔ no nyinaa no na wode afa comment section hɔ de ama me. Rich Herbal Solutions sɛ na ɛsoo m'asene a metumi de nsɛm wei reba abɛsom wo. Sɛ bɛrima woayɛ mmerɛ wɔ mpɛ mu a, fa number no a ɛgu screen no so no ntena hɔ mma oyere mmfa w'anim nyɛ fam eh, ɛsane sɛ wommɔ adwumaden. Afei nso sɛ kooko asisi wo ti, mogya afiri wo ti ba a, fa nama no a ɛwɔ screen no so no ara na frɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi aboa wo na biribiara ayɛ kama. Afei momma yɛmmɔ nwura nsɛm no na the way a nsɛm no ɛkɔbaeɛ ne sɛ akwanhyia no ankasa no ɛsii around 2am, ahomakye 2am hɔ nom ɛna eh, aboboyaa bi, aboboyaa, obi a ɔreka aboboyaa ɛna eh, ɛbɛm sɛ kaa ɛbɔɔ no nti no Kaa no bɔɔ no no, ɛbɛyɛ me sɛ ɔhɔnom ara no ɔfaa mu hweree ne nkwa. Ɛna ɔda hɔ ɛrekɔ two thirty mu hɔ too koraa na still a na police no bi mbae anaasɛ eh, police biara mbaa hɔ sɛ ɔba abɛhwɛ nea ɛrekɔ so. But ɛbɛyɛ me sɛ eh, ɛwura two thirty hɔnom nkɔ nom ɛna eh, police no bi atwa mu na ɔhuuiɛ nti no, akɔba ne sɛ na baabi a ɔda no anaasɛ baabi a na eh, na wei ni ɛsi no nyinaa no, ɛwɔ sɛ yɛn stopi cars no a ɛreba no. afiri soro hɔ reba no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ayi aboboyaayera no a kaa no abɔ no no afiri hɔnom. Enti no ɛno na cars no bi a ɛyɛ stɔpe stɔpe mu including Sprinter a ɛno nso yɛ stɔpe na ɔda nkyɛn no, ɛno na Afei deɛ tipper truck bi firi soro hɔ nso reba, ɛnna mmirika a ɔde reba no anaasɛ speed a ɔde reba no, na ano yɛ den. Ɛno na ɔde bɛbɔɔ wɔn nyinaa, ɛnna Fofia antɔ ata, ɛnna akwanhyia yi asi yayaya a information a yɛregather wɔ grounds no kyerɛ sɛ dodoɔ no ara ahwere wɔn nkwa a ɛyɛ awerɛhosɛm ankasa. Kakra bi na ɔmo nso no ɔmo survive yɛ a ɔmo gye ayarehwɛ anaasɛ yarahyɛ a ɔmo de akɔ ayaresabea a ɔmo receive treatment a ɛwɔ hɔ nom. Na Eye Witness me aka ho asɛm the way a nneɛma no si si yɛ. Yɛn kɔ na yɛnkɔ tie ne nom asɛm mbra na yɛ ba a Greater Accra Regional Fire Commander no nso no de ne nsɛm to dwa na yɛ akɔ tie ɛno nso aba.

Police biara mba. Obiara mba. Nti ɛna police car baako bi retwam. Ɛna ohun sɛ ɔda hɔ a nti ɔyɛ ɛboɔ no afa no. Deɛ ɛbɔ yɛ afa no no nti deɛ ɛkɔ yɛ ne sɛ sɛ sɛ ɔstɔpe cars na ɛba. Na wɔtumi apagya guy. Because abobɔ yɛ na ɔkɔ se o baako hu sɛ abobɔ yɛ na wafa sise. Car no de car de ɛka ne steer no kakra na ɛtɛn ne yi o. Ɛnyɛ ade biara. Container car bɔkee na nti ɔno deɛ ɔkɔ. nti ɛna tipa bi so ano yɛ astɔpe mu ngyina na yɛn mpagya guy no nti am sɛ wei apaake ɛwɔ e kaa wei kaa wei kaa wei saa na ɛyɛ nɛ tipa no na ɛbɛ mmoa mmoa mu nyinaa o dabi wa sɛ wate firi wɔn ehu ofiri soro hɔ wɔn ehu biribiara wate aseɛ nti wate firi nti break na ayɛ wei nti ɛna ɔno nso bɛsoa soa obiara nti police car no kɔ na ɛwɔ ha police car no ɛbɔ police car baasi police car firi sɛ na ɛbaa ha. nti small girl bi ade wei de esie nipa bɛyɛ sɛ wɔn a wɔn sɔn ɔkura bɛyɛ sɛ nipa fɔ obi na survive small girl ɔka ho ne nan mmienu atwa ɛɛ ɛna eyi ne free car no ne nan mmienu atwa ne nan atwa nti obiara baako koraa seat ɛ ɛ ɛ seat ɛ ni n'akyi ɛbɛpie ha n'akoma nyinaa bie. serious nti police police guy ni sɛ ɔyɛ adeɛ paa because ɔno no ɔstop wɔ no ɔbɛhwɛ car car no kɔ abɛsoa ne car no kɔsi. okay nti ne nsɛm a eye witness ne baako de too dwa nie na afei momma yɛnkɔtie nsɛm a Greater Accra Regional eh, Fire Commander no nso de too dwa a ɛno nso no wɔbɛpie mu wɔ hɔnom a wonim sɛ agya ne adeade a eh, ɛwɔ hɔnom nyinaa ɛwɔ sɛ wɔn dum sɛnea ɛbɛyɛ a eh, ɛna afei nso no Mogya ne adeade a agu kwan no so nneɛma nyinaa no, ɛno nso no, wɔapepa afiri hɔnom, anaasɛ wɔde nsuo no ahoro afiri kwan no so ne adeade no nyinaa nti no, ɔno nso de nsɛm too dwa. Yɛntie no bra. My name is Assistant Chief Fire Officer Rasheed Nsah, I am the Greater Accra Regional Fire Commander. This morning at exactly 04.

na ɔde too dwa no ntsi no aboboyaa no a ɔno involving in that akwanhyia no ɛno na ɛtra gu wɔ screen no so a ohu no, ɛno na ɛnam so maa biribiara no akwanhyia no ɛno ano kɔyɛɛ den ara dodoɔ no ara faa ɔmo hweree ɔmo nkwa a ɛyɛ awerɛhosɛm papaapa. Subscribe to channel no ma me na click on bell notification icon nso sɛnea ɛbɛyɛ a Any update anasɛ stories bi a ɛbɛba biara na wo bɛnya ɛho notification na wahwɛ. Wo wie a, like video no na share obi ma obi foforɔ nso na ɔnhwɛ. Na wode w'adwenkyerɛ nso afa comment section hɔ adi ama me. Na Rich Herbal Solutions na ɛso m'asene a metumi de nsɛm wei ɛbɛsom wo. Sɛ bɛɛma wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpɛ mu na ontumi ɛndi mpa so agorɔ kama sɛ na wo yere ɔpɛ no a, ɛno deɛ ɔbɛgyae awo papaapa. Anaasɛ Wo girlfriend koraa na wobɛhu ɔbɛn hɔ a na ɔrefa w'akyini adeade. Wompɛ sɛ saa nneɛma no bɛsi a, fa no ma no agu screen so na frɛ Richer Bar Solutions na kooko president na ɛda ano. Ɔno deɛ wayɛ ready sɛ wo bɛn ma ɔse ɛduru time a woba bɛbɔ adwuma wɔ mpa mu a, wogyina hɔ ma no nti no ɔmpɛ sɛ wobɛgu n'anim ase. Nti ɔno na ɔyɛ UN Secretary for Nwɔberewɔbere, yɛ wo nsa no na menhwɛ, UN Secretary for Nwɔberewɔbere, Na kyerɛ sɛ ɔno deɛ nwɔberɛ mu ntedeɛ na n'ani gye ho enti no wokɔyɛ a wogyina hɔ ma no nti ɔmpɛ sɛ wobɛbu n'anim ase anaasɛ ɔmpɛ sɛ wobɛbu brotherhood no anim ase no nti no ɔde bia wayɛ ready sɛ woba a ɔbɛtumi aboa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi abɔ adwumaden na respect ɛne salute a ɛwɔ sɛ ɛmfa mma wo wɔ fie no woanya no intact pɛpɛɛpɛ. Ɔready no wobɔ akɔnhoma kama na mmom no the other side no a wontumi mmɔ no yie no nti no the full respect a ɛwɔ sɛ wonya no wonnya. Bɛgye na ma na fa na ma no na bɛgye aduro sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi a a a spre respect a wopɛ sɛ wo wo yere mfa akɔɔde wo no ɔbɛtumi de akɔɔde wo sɛnea ɛbɛyɛ a wonam a wote mu sɛ woyɛ commander ɛwɔ fie biribiara a wobɛka biara no yɛ yɛ yɛ yɛde yɛ adwuma nti no afei kooko sisi wo tu anaasɛ mogya afiri wo tu ba nso a fa na ma yɛ na ogu screen no so no na frɛ ɔne DHL na Ghana Post na ɛyɛ adwuma nti no anytime a wobɛyɛ free anaasɛ anytime a wo ne no bɛtwetwe nkɔmmɔ na biribiara atotɔ kama no within five days Wo nsa bɛka ho no bio regardless sɛ woyɛ wowɔ Ghana anaasɛ outside Ghana no ɔne ne nyinaa wo nsa bɛtumi aka nti no fa number no a ɛgu screen so no frɛ no na stay tuned for my next video ah bye bye. Abusuafo ɛha maame ama Morris no no hwɛ wagye baabi aa na ɛnɛ deɛ makyere wɔ Kumasi ha yi aa na mese ma no nkɔ baabi a na ɔse ɔwɔ nsɛm ka kyerɛ mo. so ɔde ase busuafo mekyerɛkyerɛ mu nyinaa ama ma nsɛm mi saa ɛɛ eh, si yɛkɔ live anaa yɛdi nkɔmɔ yɛkeka nneɛma frɛfrɛ mu no wɔ oh, ani deɛ ohia me pɛfrɛ me kasaa bere mefrɛ aseɛ deda ah. na mmom mhm. sɛ kooko sisi w'anim anaa sɛ sisi baabi kooko bɔ baabi a mpatɔ frɛ me me namba ne yɛ engaged ayɛ busy aberante wei na abɛfrɛ no yɛfrɛ no kooko president kooko president frɛ no ɛhɔ na abɛfrɛ no ɛmfrɛ me o ɛmfrɛ me frɛ me
amanafoɔ ne mu kyerɛ wo kakra Ɛsɛ eh. oh, ne deɛ kɔ ahaa. Mɛmi deɛ last aha. week na ɔde ɛyi eh, wohwɛ mɛ ni a mo a mo hwɛ mɛ no mo sɛ na four sports bi si. Ɛsɛ last one ni kura ntui. Deɛ aka na fall off ase sɛ aka sɛ ɛyi eh, baabi atwa ne wɔne na ɛbɛkɔ. Ama ne nyinaa bɛkɔ. Ne nyinaa bɛkɔ. Ne nyinaa bɛkɔ. Ɛti eh, wo hia kooko aduru a mɛ se fɛ saa papa wei. Ɛnu ara no bam baba. Wo pɛ baabi agyegye w'ani, wo pɛ baabi atie nyasasɛm bia. ɛmfa nkɔ baabiara yaanom fɔ deɛ n'atɛm didie nko a bɔ mmɔden na kɔ kooko wopɛ sɛ obɛnya kooko dua wohwɛ kooko ti ɛyɛ sɛfo